Rolex hi vawleicung ah a man fak bikmi brand pakhat a si. Atulio phaisa in tuak ahcun US dollar billion riat tluk man hrawng a si. A rak i thawknak kan zoh ahcun a liamcia kum zakhat hrawng ah khan a ro vialte an chuhpiakmi ngakṭah pate pakhat in a si. Zuamcawhnak vialte tei a duh ruangah a chuahsemnak khua cu chuahtak in ramdang ah a kal. Caan saupi mi tangah rian a ṭuan hnuah a chunmang tlamtlinh dingin suimilam ser rian cu aa thawk. Niam tein a thawkmi rian nih cun atu lio vawleicung ah uar bikmi suimilam sertu ah a chuah i suimilam sernak industry muisam a thlen pinah phaisa nuaih tampi hmuhnak ah a hman. Hans Wilsdorf cu March ni kule nihnih thongkhat zariat sawmriat pakhat kum ah Kumbah, Germany ah a rak chuak i a nu le pa cu a na le Johann Daniel Wilsdorf an si. Unau pathum lakah fapa pahnihnak a si. A hringtu a pu nih ro a rak chiahtakmi hna rian pehzulh in thir an zuar i middle class chungkhar ah chiah an si. Vanchiatah ruah lopi in a nu cu a zaw i thongkhat zariat sawmkua pahnih ah khan a rak thih tak hna. An vanchiatnak zualter dingah kumkhat lawng a liam manh tiin a pa nih a rak thih tak ve hna. Kum hleihnih mi lawng a si in ngakṭah dirhmun a phan. Caan tlawmpal ah A pate a pa nau nih an ngeihchiah vialte cu a zuar i an unau rual sianginn kainak ah a hman. An unau pathum cun Germany ram Bavaria khua i sianginn ṭha ngai a simi Enartinam Kobak ah a chiah hna. Hans nih a tir ah a pate khuakhannak cu a rak duh lo caah lungzawtnak tiang a ngei. Hans cu khuadang in a rami a si caah le biaknak dang a zulmi a si fawn caah a siangkaipimi rual nih an serhsat i an rak namneh tuk fawn. A nun harnak vialte philh dingin cawnnak lei ah a lung a vun pek. A hung upat deuh hnu cun a pate nih an caah khua a rak khan ning cu a ṭha ko ti zong a hung i fiang ziahmah ve. Hans cu carel a huam ngaimi a si i Sianginn ahcun a thiamcem pawl a si. Cawn nuam a timi subject hna cu mathematics le miphun dang holh hna an si. French le English zong a thiam fawn. Khualtlawn cu a zuam phun ngai a si. A ruang cu a donghnak ah holh dangdang a thiammi nih santlaihnak tampi a rak ngeihter lai ti a hngalh caah a si. Sianginn a kai lioah cun Swiss mi pakhat he hawikom ah an i ser i a hawipa nih cun a chuahkehnak khua Lisaudifont kong a chimh tawn. Cucu Switzerland ram ah suimilam sernak khuapi tiin a minthangmi a si. Hans nih cun cu hmun cu a thinlung kilnete ah a chiah peng. Hans nih cun a nunning cu a simh tuk cang ruangah nikhat cu Germany i a sianginn kainak chuahtak in Switzerland Geneva khuapi lei ah a pem. Cuka hmun ah cun lung mansung zuarnak company ah rian aa hmu. Hi lio ah hin kum hlei kua lawng a si. Cu company nih cun dorhme deuh pawl ah lung cu an cawk i an ṭamh moih hnu ah an zuar ṭhan. Cu tikah an company nih zei ngaingai tuah loin miaknak tampi an hmuh kha a hmuh. Cuticun an company chawleh ningcang cu ṭha tein a hlathlai. Nikhat cu Han sinah cakuat pakhat a phan. Cakuat cu Kuno Korten Company ah rianṭuan sawmnak a si. Kuno Korten Company cu cu lio caan i suimilam ṭhaṭha sertu company ngan pakhat a si i kum fatin Swiss franc nuaih tampi man ram lengah an kuat tawn. Cu company cu a hlan tein tlawn a rak duh tuknak Lisaudifon ah hrambunhmi a si. A rianṭuannak company cu a caah a ṭha tuk ko nain a tumtahmi tlamtlinter dingin caanṭha a si caah thongkhat zakua kum ah khan Lisaudifon ah aa ṭhial i cu company ah cun a ṭuan. Cu company ah cun English mi hna he pehtlaihnak lei ṭuanvo ngeitu ah an chiah. Sianginn a kai lioah English ṭial le holh a rak thiam kha a theipar a hung lang. Zarhkhat ah Swiss franc sawmriat an pek. Cu pinah nikhat ah suimilam lung zakhat hrawng caan merhpiak ding le caan ṭha tein a zulh le zulh lo zoh dingin rian an khinh caah suimilam konglam tampi a hngalh i a hlun le a thar a thlen ning hna zong a hngalh dih. Sinain caan tam a liam manh hlanah Germany leiah kir ṭhan a hau i a tlawm bik kum hnih tal ralkapa lu a hau. Ralkap in a chuah hnu kum kul le kum hnih a si ah London lei ah a kal ṭhan i cu hmun ahcun suimilam sertu company pakhat ah rian a ṭuan ṭhan. Atu cu rian ngan deuh an khinh cang i an suimilam zuarnak lei vialte cu a tlaih. Kum hnih a um chung ah an company cu tluang ngai in a hruai i Pehtlaitu tampi a hmuhpiak hna caah tampi an zuar khawh. Cu lio caan ahcun hmailei caan ah amah pumpak company dirh kong a rak tuaktan cang. Rian a ṭuan pah in company dirhnak dingah a herhmi vialte a tuak i hlathlainak tampi a rak tuah. Hi lio ṭhiam ah hin a hmailei i a thaisung ding a simi Florence France May koti he an i tong i tlawmpal ah ṭhitumnak puai an tuah ve. Nikhat cu a rum ngaimi a farnu vapa Alfred James Davis he an i tong i hmailei caah timhtuahnak a ngeihmi kong i ruahnak an ngei. Hess nih cun suimilam company dirh dingin saduhthah a ngeihnak le hlawhtlin hrimhrim zong aa zumhnak kong a chim. Sinain phaisa hram a herh. Davis cu phaisa a ngei i zeitluk in dah Hess cu aa zuam ti a hmuh caah kum note a simi a naupa suimilam sernak company dirhnak dingah James nih phaisa a coih. An kut an i tlai i thongkazakua panga kum ah Wilsdorf and Davis Limited cu an rak dirh. Cu company cu tlawmpal ah Rolex tiah kan theih dingmi a si. Switzerland ram i hrambunhmi suimilam sertu company Harmon Egler he pehtlaihnak an tuah i Switzerland in England ah suimilam tampi an luhpi. Bien khua Switzerland i a ummi zongah zung an on. Caan saupi an kal hlanah suimilam zuartu company ngan pakhat an hung si. Hans cu suimilam in chaw a letmi a si ko nain cu chawlehnak ah a lungtuai hmaltu a um. Cucu pocket watch, zaar chung sanhmi suimilam hi a si. Hi lio caan ah hin suimilam cu nu lawng nih ṭamhnak thilri bantukin an ban ah an i khimh tawn caah tampi nih a khimhkhimh cu an uar lo. A ruang cu khimhphun suimilam nih hin caan hmaan tein caan a dawi khawh lo caah a si. Khimphun suimilam pawl hi zalchung beiphun suimilam nakin an hmet deuh caah suimilam kut cawlcang a ran chel, a nawrh chel caan a um. Cucaah caan hmaan tein caan a dawi kho lo i mi tam deuh nih cun zalchung beiphun suimilam cu an rak uar deuhnak a si. Sinain Hans nih cun zalchung beiphun suimilam ṭhat lonak le tlamtlin lonak a hmuh. A ruang cu aa manh lo caan ah a zalchung purh a hau lengmangmi cu a rak simh tuk ziar. Cu lio ahcun Khimphun suimilam caan hmaan tein a tlai khomi ser cu thil si kho lo ah rak ruah a si. Hans nih cun keimah pumpak ruahnak ah Zalchung Sanh phun suimilam hi cu a lo dih cang lai i Ban Khimphun suimilam nih a thlen hrimhrim te lai tiah thongkhat zakua hleili kum ah khan a rak chim. Hans nih cun cu bantuk ruahnak a rak ngeih caah caan hmaan tein a tlai kho ding a simi khimh khawh phun suimilam ser dingin caan tam deuh a rak pek. Kum zeimazat cu Europe ram hmun kip ah a tlawng i suimilam sertu company tampi a ton hna pinah hlathlainak ṭha tein a tuah. Tlawmpal ah amah nih a ser hmasa bikmi khim phun suimilam cu a zuar i cu kum ṭhiam ah cun suimilam sernak company zong a dirh colh. Hlathlainak tampi a rak tuah ciami zohchih in suimilam a sermi cu pakhat hnu pakhat ṭha chin lengmang in a rem i nu le pa khimh khawh dingin suimilam cu a ser. Caan sau a rau lo. A company cu a hung i dok ciammam i thongkhat zakua pariat kum ah cun England ram i suimilam sertu ngan bik pakhat ah aa chuah. Atu cu Hans nih ruahnak thar a ngei i a company min cu thlen a duh. Zei holh paoh siseh law thinlung ah a caammi le auh a fawimi siseh ti a duh. A min cu tawite a si lai i suimilam chungah aa ṭial kho ding a si lai. Saupi a tuak hnuah Rolex timi hi a donghnak ah a hung chuak. Cu min thar cu aa lunghmuih tuk caah an company min cu thongkhat zakua pariat kum ah rianrang in a thlen colh. Cu hnu cun Rolex cu suimilam sertu company minthang bik ah aa chuah i mirum vialte nih Rolex cu an i khimh cio dih hna. Sinain ralpi pakhatnak a thawh caah chawlehthalnak tuahtu company hna cu harnak tampi an tong i suimilam sertu company hna zong economics sungzawtlaknak nih cun a hrial hna lo. Cucaah company tampi cu an khar hna. Sinain hi ralpi hi Hans caah cun lamthar serpiaktu khan a rak si diam. A ruang cu caan hmaan tein a tlaimi khimphun suimilam a ngeih caah a si. Rolex cu a kenkawi a fawi caah le A ṭhat fawn caah raltuk i a kalmi ralkap vialte cu an pule nih Rolex cu an phawt dih hna. Ticun Rolex cu ṭhan hram aa thawk i thongkhat zakua hleili kum ah khan rianṭuan minung sawmruk hrawng chawr in London khuapi ah zung an on khawh. An vanṭhatnak nih a dawi hna i Rolex cu Switzerland ram ah a caan a hmaan bikmi suimilam ah an thim. Cu pinah London Q Observatory sinin class A certificate an hmuh caah Rolex cu a hlan nakin min a vun ngei i zumhtlak taktak ah ruah a si. Sinain Hans caah zeizong vialte a tluang dih ve hlei lo. Thongkhat zakua hleili kum ah British cozah nih Britain ram chung i registration a tuahmi company vialte caah za ah sawmthum pathum in ngunkhuai a karhter caah Hans caah cun harnak ngan ngai pakhat a si. Cucaah ngunkhuai a ol khawh nakhnga Rolex headquarters cu London in Bian khua, Switzerland ram ah a ṭhial. England in aa ṭhialnak a ruang dang pakhat cu ralpi ruangah hin a si. Hi lioah hin English mi nih German mi cu an rak huat tuk hna. Hans Wilsdorf ti cu pheh awk ṭhalo in German min a si. Rolex tiin registration a tuah cang ko nain Wilsdorf and Davis tiin min a ngeih rih caah mi tampi nih an zohchuknak pakhat a si. Cucaah thongkhat zakua hleinga kum ah khan an company min cu Rolex Watch Corporation tiah a thlenlennak a si. Kum hra hnu ah Hans nih cun luchin bantuk arfi panga a bomi hmahthahnak cu Rolex muisam langhternak ah a tuah i cucu mi tampi nih a min kan theih sinin kan mitthlam ah a cuangmi threadmark a si. Thongkhat zakua hleikua kum ah Rolex hmunpi cu bian in Geneva ah an ṭhial i cuka hmun ah cun nihin ni tiang an um lan. An i ṭhial hnu in bian ah cun suimilam ṭha deuh sertu an i zuam i suimilam pawl cu Geneva ah an kuat tawn. Hans cu a ṭuanpi hawile pawl he Geneva ah luhlin in an cawlcang i bankhimh suimilam ṭha cem ser an i zuam. Lungsau te le teirial tein an ṭuan ruangah duhsah tein a theipar zong a vun lang ve ziahmah. Thongkhat zakua kul le ruk ah Suimilam model thar an sermi cu an hung tlangzamh khawh i cu suimilam thar cu suimilam industry muisam thlengtu pakhat a si. Cucu Rolex oyster a si i vawlei tuanbia ah ti lut kho lomi suimilam hmasa bik a si. Hans nih cun vawleipi aa thlen lio a si caah mizapi lung a lut ngaimi a si lai ti a hngalh cia ko nain i hnawhnam loin caan ṭha tu a rak bawh. Thongkhat zakua kul le sarih ah Hans nih cun nu pakhat Mercedes Glades konglam a theih ve. Mercedes nih cun mengkul leng a saumi England le France a ṭhentu English Channel rili chuak lakin aa lio khawh kong a chim. Mipi nih an i zumh lo caah cu rili cu a kik ngai nain Mi thong tampi hmuh lioah chuaklak i lio aa tim ṭhan. Cu caan ṭha cu Hans nih cun a hmuh i Hans nih Rolex oyster suimilam cu i oih dingin a fial. Suimilam pahra hrawng aa lio hnuah ther lengmang in rili chung cun an chuah i hmun nga ṭhen hmun li cu aa lio kho. Mipi nih an hmuh duh cemmi cu an hmu kho lo nain Rolex suimilam belte nih a rian a tlamtlinh. Rolex ṭhatning zapi nih an hmuh tikah an khuaruah a har tuk hringhran. Cu pinah Hans nih London i thawngzamh ca pakhat Daily Mail ah fak thanh a vun tuah ciammam i cu hnu cun Rolex cu vawleicung pumpi ah min a vun ngei chinchin. Cu chinchap ah Hans nih cun ngazuatnak thlalang dur chungah Nga he a chiaṭimi hna cu a zuar i ti a lut kho lo ti an fian tuk caah Rolex cu an zumh khun. Cu hnuah Hans nih cun mizapi hmuhah Rolex phochuah cu aa zuam chinchin. Thongkhat zakua kul a riat ah hi lio i British model minthang bik a simi Evelyn Lane he an ṭuanṭi i nga zuatnak thlalang dur chungah Rolex aa khimh lio hmaan an thlak. Hihi a donghnak a si lo. Thongkhat zakua sawmthum pathum ah khan Rolex oyster cu Everest tlang cungah zuanpi a si i aa khimtu vialte nih an thangṭhatnak kong thawngzamh caah rel ding a um. Van i zuanpi a si zongah Rolex suimilam cu aa thleng hlei lo i caan hmaan tein a tlaih tiah an chim. Driver minthang pakhat Malcolm Chambel cu suimilam pakhat ah meng zathum a tli tawnmi a si. Thongkhat zakua sawmthum panga ah khan a tlik lioah Rolex cu a rak i khimh ve. Hans nih cun a suimilam khimhpiak dingin a rak nawl nain Malcolm nih cun man liam hau lo tein a rak cohlanpiak. Cu hnu chinchin cun Rolex cu vawlei pumpi ah suimilam ṭha pakhat sawsawh lawng si loin zumhtlak taktak le a ṭha bikmi ah ruah a hung si. A hlawhtlinnak chap dingah thongkhat zakua sumthum panga kum ah Rolex Oyster Perpetual cu an ser ṭhan. Atu tan an sermi hi a hlan i he an i dannak cu atu i cu automatic a si. Automatic ti tikah fawi tein caan remnak merh khawh a si i a hlan i khat cu remh dingin phoih lengmang hau phun a si. Thongkhat zakua sawmthum pali in thongkhat zakua sawmli karlak ah hin Hans nih cun suimilam ṭha phun tampi a ser hna. A min zong a cuanter peng fawn. Sinain vawlei ralpi pahnihnak hi German min chiatnak ruangah France, Britain le US leiah German pa min cuannak suimilam cu cawk an duh set lo i German mi a si ruangah a chawlehnak cu a ruahning in a kal lo caan a tampi tawn. Sihmanhsehlaw cucu lungdonghternak ah hmang loin hmailei karhlan chinchin tunak ah a hman tawn. Vawlei ralpi pahnihnak ruangah vawleipi ah economics sungzawtlaknak a chuak i cucaah Thilrim an fak cawk zuar a vun har chinchin. A bikin Rolex bantuk suimilam man fak cu zuar a har tuk hringhran. An dirhmun a vun ṭumchuk deuh tikah Hans cu a lungrawk i a nupi nih a thihtak chinchap caah Hans cu a lungretheihnak le liliannak nih a nun a zelh i a beidong tuk hringhran. A nupi philhlonak ah charity organisation Wildorf Foundation cu a dir i a thih hlan deuhte ah cu foundation cu Rolex ngeitu ah a chiah. Rolex cu charity foundation tang i a um cang caah zuar khawhmi company a si lo bantukin ngunkhuai kholh khawh zong a si lo. Cuti ning te cun nihin ni tiang a kal peng. Vawlei ralpi pahnihnak zong a vun dih i Rolex zong a thazaang a vun i samh ṭhan. Thongkhat zakua sawmli paruk kum ah a liamcia kum kuli an rak ser cangmi min ṭhatnak tampi zong a rak ngeimi Rolex oyster suimilam cu an vun ser ṭhan i kum khat chungah suimilam thong sawmnga hrawng an zuar khawh. A kum vui ah an vun ser chap i sing khat an zuar ṭhan. Kum kul chung i an rak zuarmi vialte cu kum khat chung an zuarmi nih a vun lenh khawh. Thongkhat zakua sawmli panga kum i an rak sermi Rolex Datejust nih an hlawhtlinnak cu a vun chap hringhran. Hi suimilam hi minung nih suimilam an ser cangmi lakah tikham kho le amah tein caan aa remh kho i ni le thla tiang a cuang khomi umchun a si. Nihin ni tiang hi suimilam hi ser peng a si rih. Thongkhat zakua sawm nga luan hrawngah khan Rolex nih cun suimilam phundang ṭhaṭha a ser peng hna i thongkhat zakua sawmnga pathum kum ah rili chung metra zakhat tluk i luhpi khawh ding suimilam cu an ser ṭhan. Vawleicung tuanbia ah suimilam ṭha bikbik a sertu le philh khawh ti lo ding Hans Ullsdorf cu thongkhat zakua sawmruk kum ah khan hi vawlei in i din cang dingin mual a liam. A thih hnuah Rolex nih cun suimilam ṭhaṭha man fak phun ser an pehzulh peng i Luxury suimilam phun ah vun ruah chin lengmang a si. Suimilam man fak phun leitu cu an vun pehzulh deuh i minthang le mirum deuh ca lawng ah an sermi zong an um. Cucu an hlawhtlinpi taktak. Rolex suimilam pawl hi an man zong a fawi te lo. Thongkhat zariat sawmriat panga kum ah thir ṭha le tlo phun 904L hmangin suimilam hi serhram an rak thawk diam cang. Suimilam sernak ah hi bantuk thir a hmang hmasa bik an si fawn. Hiti hin zei ruangah dah aman a fah ti cu kan theih thiam ko lai. Nihin ni tiang vawleicung suimilam ṭha le man fak kan chim poah Rolex min hi hrial awk a ṭha ti lo. Sui le lungman sung phun phun in sermi zong an um i US dollar nuai thum tiang aman a fakmi zong an um. Ngakṭah buangro fa tiah mi theihhngalhmi nih khan aa zuam ceumaunak ruangah vawleicung suimilam industry muisam a thlen pinah vawleicung miroling hna tuanbia ah a min philh awk ṭha ti lo dingin nehnang a kan chiahtak.